Nilqakom għal-raba episodju ta' di Smart Money Hour fejn id-diskutu ftit eh, kif f'dinja li ġalek tonfo iktar kif tista' ġġemma' inti. Illum nixtieq nilqa' fl-istudjo miegħi il-money coach Luca Caruana, il-Jacob Borg, il-Jan Micallef kif ukoll il-Matthew Robinson, iż-żagħżugħ tagħna llum. Nibdew ftit fuq is-suġġett bik Luca. Nitkellmu ftit fuq iż-żmien tal-lum, Fil-passat, huwiex iktar diffiċli għaż-żgħażagħ biex iġemmgħu l-flus tagħhom? M'afx għandek xi ħsibijiet fuqu s-suġġett. Le, hi iktar diffiċli żgur. Dan minħabba l-fatt li llum il-ġurnata kontra li konna nesperjenzaw fin-nighties jew fl-eighties, ħa, dak iż-żmien ma kienx hemm social media. Ma kienx hemm il-poter tal-kumpaniji li jgħidu isma' nistgħu nibboostjaw, nistgħu nirreklamaw kemm nifilħu l-prodotti jew is-servizzi tagħna. Barra minn hekk sar ukoll studju intensiv fuq l-emozzjonijiet tan-nies. Jien nitkellem ħafna fuq il-psikoloġija tal-flus, li inti flus mhux just qed taqlagħhom, imma sar studju kif in-nies qed jonfqu l-flus u grazzi għal dan l-istudju il-negozji qed jużaw l-emozzjonijiet u anki d-drawwiet tan-nies biex ibigħu ċertu prodotti iktar malajr. Infatti minn studju li sar qed jintefaq triljun dollaru fis-sena fuq reklamar. Da qed ngħidu qisu żewġ miljun kull minuta. Jiġifieri immaġina kemm aħna bbumbardjati, iżda li għaliex taffettwa iktar liż-żgħażagħ milli lill-kbar, ħadd jista' seħħ l-akbar. Għaliex għax iż-żgħażagħ kibru f'din is-soċjetà. It is, jiena nħobb insejħilha the Americanization of society. And Malta qed niġu affettwati bil-kbir fiha. speċjalment mill-2000 'l hawn, jiġifieri iktar u iktar, jiġifieri l-ġenerazzjoni l-ġdida, l-imsemmija Gen Z, ħa, huma iktar affettwati minnha. Aħna esposti għal bejn 4,000 sa 10,000 advert kuljum. Issa tgħidli ma mhux vera jien ma narax 4,000 ad kuljum. Mhux neċessarjament tkun qed tarahom, imma l-moħħ ikun qed jipproċesshom. Ġifieri dan qed ngħidu mhux just fuq is-social media, billboards, fuq l-internet, forsi ħriġna barra kemm jiġifieri dħalna f'ħanut u nifqu għajn bir-reklamar. Fl-aħħar kollha huma affarijiet li aħna esposti aktar għalihom. U iva, iż-żgħażagħ ħajkunu aktar affettwati mill-kbar fiha. Qed nifhmek sew li li qed tgħid mhux biss każ ta' esperjenza għalxiex iż-żgħażagħ forsi jifilħu inqas għal dat-tip ta' tendencies. Huwa wkoll il-fatt li kibru u draw dit-tip ta' sistema li nifqu għajn. Draw u kibru f'soċjetà differenti. Jiġifieri u din il min għandu forsi ħa minn erbgħin, ħamsin sena 'l fuq, forsi mhux ħa jifhimha mal-ewwel, qed tifhimni, għax inkunu tlajna aħna f'soċjetà differenti. Issa għaddiet dik il-ġenerazzjoni u ż-żgħażagħ tal-lum tilgħin f'realtà differenti. Realtà fejn hemm is-social media, issa hemm l-AI, jiġifieri dejjem L-affarijiet qed jinbidlu b'mod iktar mgħaġġel. Mhux bħal qabel sakemm toħroġ xi ħaġa forsi trid tistenna, inkunu drajna forsi b'ċertu sistemi li rridu infaddlu għal xi ħaġa qabel ma nixtruha, illum il-ġurnata tant qed ikun hemm options ukoll qed jagħmlu iktar faċli biex iż-żgħażagħ jixtru xi ħaġa li awtomatikament imbagħad tiġi dik il-peer pressure li jekk ħabib tiegħi jagħmilha għaliex m'għandix nagħmilha jiena wkoll. Sew, sew, sew.
Forsi nitfa' l-istess ħaġa ftit fuqek, Jacob. Ma nafx għandek xi ħsibijiet fuq is-suġġett, inti osservajtx li ż-żgħażagħ jsibuha ħafna iktar diffiċli biex imorru kontra dat-tip ta' pressure li jonfqu, jagħmlu dat-tip ta' spejjeż. Ma nafx għandek xi ħsibijiet li żżid. Le, kif qal sewwa tajjeb ta' qabli, hemm Il-fatt li l-espost il-ħin kollu għas-social media tagħmel differenza kbira u hemmhekk tista' ukoll tolqot is-suġġett ta' dak l-instant gratification fejn inti l-persuna tkun trid tieħu dak li tixtieq dak il-ħin stess minflok toqgħod tistenna ġġemma' għall-għan tagħha li jkollha forsi goal ikbar u tasal għal dak li tixtieqi aktar 'il quddiem. Diffiċli ħafna, iva. Iż-żgħażagħ ovvjament jaraw influencer jgħidu jiena nixtieq inkun bħalu, nixtieq inkun bħalha. L-ads il-ħin kollu tilgħin. Tiċċekkja xi ħaġa fuq l-internet tfittex xi ħaġa ħa jibdew jitlgħulek bl-algorithms kollox x'jaqsam ma' dak li tkun qed tfittex. U sempliċiment billi tkun qiegħed hemmhekk tisskrollja u a click of a button away inti tagħmel purchase. Dik hemmhekk ukoll hija faċli ħafna li taqa', jekk nistgħu nsejħulek nassa. Mentri jekk inti tgħid ħa noħroġ biex immur post, irid nixtri, u anke tagħti ċans naqra sakemm jerġgħu jibdew jitilgħulek advertisements oħra, tista' tbiddel fehmtek. Li ma tagħżilx mill-ewwel tagħtik il-possibbiltà li inti taħseb jekk dak li qed tara għandekx taqbad u tonfoq u tixtrih. Qed nifhmek.
U semmejt punt interessanti, l-idea illi once li tfittex xi ħaġa, sewwa, u s-sistema, so to speak, hijiex il-browser, hijiex is-social media, fehmet li inti tixtieqha, m'intix ħa tieqaf tara li iktar u iktar tagħmilha diffiċli biex tevita illi tixxiha dak il-ħin, tibqa' tara kuljum, iktar u iktar qed jifhmu kemm tridha. Fhimtek, fhimtek. Ma nafx infatti jridux iżidu xi ħaġa iż-żgħażagħ fuq is-suġġett. I mean l-esperjenza tagħkom, forsi intom ta' kuljum, il-fatt li qed taraw dal-affarijiet ħafna iktar forsi minn ħaddieħor ġenerazzjoni ikbar. Ifhem, jiena li nara nuħu minn nanniet tiegħi eżempju, li għandhom differenti minni jiena eżempju jekk rajt xi ħaġa u tgħid orrejt jekk ħanordnaħħa di mhux ħadd tkun kif vera edha riklamata. Noħu minn nanni tiegħi dik ma jarawix, dik jaqbdu, jordnaw, u mbagħad xi tasal jindunaw li ma kinitx il-ħaġa li li vera ordnaw. Ġifieri dik li għandna żgħażagħ mbagħad daqsxejn ta' vantaġġ minn fuq eh, l-anzjani. Fintek, fintek, fintek. Ah, ħaġa interessanti li għattajta li aħna peress li għanna iktar habits madwar li nixxu online, iktar drajna li ċertu affarijiet għansi noqdu attenti minnhom. Ma jfissirx li ħanhom fuq inqas. Meta niġu biex niddiskutu fuq scams u xnafjena, interessanti, punt interessanti. Ma fx għandek xi ħsibijiet meta fuq suġġett ehm. tiddeqx tirrispondi, ovvjament kif. Eh, dan jiġi media literacy.

into so we might spend more or just the same but it's on proper decisions instead of um I see this I'm going to buy it because it looks good because there's these like Temu scams you could say I saw once these person got pots and pans you could just bend them with your hands so
imma qed nifhem il-punt tiegħek, ġifieri għala volja aħna iktar esposti li nonfqu u nixxu Dak il-ħin affarijiet bħal dawn ma nqawx għalihom. Fhimtek. Fhimtek. U fuq das-suġġett ta' social media, fuq kemm hu faċli tixxi għax qiegħda quddiemek, il-kunċett, ħa ndurlek ftit fuqu, ta' dopamine spending, Luca. Ma nafx għandek xi ħsibijiet li forsi jorbtu ma' dak li qed ngħidu fuq is-suġġett. Le hekk hu, ifhimni, inti meta għandek il-famuża dopamine spending hija inti nfaqt xi ħaġa li tagħtek dik instant bħalma qal sieħbi hawnhekk gratification imma ovvjament kif semmejt anki f'episodju preċedenti kemm ħa ddum din l-element ta' ferħ, element ta' kuntentizza. U ħafna drabi anki skont studji li saru, inti meta tixtri xi ħaġa ġdida tkunx karozza, tkunx xi ħaġa teknoloġika, whatever, Ma tantx iddum, forsi ddum ftit ġranet, ferħan biha, u dan huwa x-xiri ta' affarijiet, ejja nsejħulhom artifiċjali, ħa, li sakemm xtrajtha qisu l-mġja għaliha, the journey sakemm tkun xtrajtha, hija mimlija emozzjonijiet, tgħid ejja kważi wasalt, kważi wasalt, ikun qed tfaddal għaliha forsi. Imbagħad once li tixtriha, Tgħid imma all right, fejn hu s-sodisfazzjon li kont qed naħseb li ħa nħoss? U dik hija l-problema li għandna llum il-ġurnata, m'hawnx biżżejjed knowledge fuq id-differenza bejn il-kuntentizza li jġibu affarijiet materjali u l-kull vera kuntentizza li tqatta' l-ħin mal-familja, ġifieri Id-differenza bejn li tkun rich and wealthy, li nħobb nisħaq fuqha, li inti forsi għandek karozza ġdida, forsi ħa tkun ħa tidher aħjar quddiem sħabek, imma kemm ħa ddumlok dik il-kuntentizza? Hu d-differenza li inti qed tuża flusek biex tinvestihom f'affarijiet aħjar għal ħajtek, li tkun qed tqatta' iktar ħin ta' kwalità mal-nies li tħobb, li tkun forsi ħa tagħmel dak il-kors li ħa jwasslek għal xi ħaġa iktar 'il quddiem. U dik hija l-differenza u sfortunatament minħabba r-reklamar li qed isir, minħabba li l-negozji qed jistudjaw l-emozzjonijiet tagħna b'mod intensiv, ħafna drabi qed iġegħluna naħsbu li jekk ma nixtrux dik il-karozza, dak il-mobile, jew dak l-affarijiet materjali m'aħniex ħa nilħqu l-kuntentizza tagħna. Inżommu ftit din l-idea ta' pressure mhux biss mill-medja soċjali kif ukoll imma fil-ħajja. Sewwa mingħand il-ħbieb u b'mod indirett ħafna mid-drabi mhux mod dirett, I mean hemm eżempji ta' dal-pressure dirett. Imma jekk qed nitkellmu fuq affarijiet bħal mobiles, sewwa, li għandi ċertu tip ta' mobile li naf li jekk mhuwiex bħal tal-ħbieb tiegħi mhux ħa jkun kompatabbli, ma nistax nagħmel ċertu affarijiet magħhom. Fuq ħruġ, fuq safar, kunċetti li I am sure kulħadd esperjenza xi darba, ma nafx għandekx xi kummenti inti fuq kif taħseb fuqhom inti Matthew? Me personally I've I've always enjoyed it when I had something which other people don't have, it's the exclusivity of it,

um, out of the herd, you could say. Sewa.
Non-conforming. Sewa. U ħanżom da suġġett għax forsi dak li inti tallimt meta kont ehm, għadek iżar eh, jikkontribixxi għalija, forsi ħadd ieħor tallem mod ieħor, imma qabel qabel ma nidħol ftit fis-suġġett, ma nafx intom eh, x'taħsbu fuq l-istess l-istess mistoqsija minn dat tip ta' pressure ehm, kif teħendiljaw, eh, x'taħsbu fuq inti? Le fehm jiena inbati daqxejn biha din għax nuħu nuħu eżempju minni li li ġratli riċentament huwa li fehm inkun ma' sħabi u issa tafu li hemm il-World Cup bħalissa u ovvjament ikun hemm daw il-collectibles u hekk u jiena bdejt narar sħabi jidħlu juħdu interess fija u mingħajr ma rid dħalt fija, però once li sħabi Lestew minnha dil-ħaġa jiena bqajt lura għax ma kellix daqshekk ħin biex nitfa' fuqha u spiċċajt qisni ħlejt il-flus fuq dan l-oġġett għax tfajtu fil-ġenb. Imma interessanti jekk ma tiddejjaqx forsi nitkellmu ftit fuqha, l-idea sempliċi kienet le jiena sħabi qed jagħmlu hekk, nixtieq inqatta' l-ħin ma' sħabi, ikollna fuq xiex nitkellmu, ma rridx forsi tista' tgħidli inti ma rridx li jkolli konverżazzjonijiet li ma nistax nieħu sehem fihom jien, sewwa. Eh, tħossokna aljenat eh, li ma tistax eh, titkellem magħhom fuq fuq dat tip ta' affarijiet. Forsi this is il-ħaġa li spiċċa tikkontribwixxi għad deċiżjoni li tieħu sem fiha. Ejwa, ejwa, ekku, infatti jifhem kif kif qedlek din taffettwani ħafna jiena din il-ħaġa u infatti Kemm il-darba ġrat li din ġast eżempju riċenti li ġra li. Napprezza li semmejta, napprezza li semmejta ħafna, ħafna li qed jisimgħuna jafu wkoll, ġi napprezza li semmejta. Mhux qed ngħidu wkoll li hija impossibbli li tagħmel dal-affarijiet u ma tieħux gost. Tama li tkun aware il-konsegwenzi x'inhuma jekk inti qiegħed f'post forsi ftit iktar trid tkun iktar attent minn ħaddieħor. M'afx trid xi żiċaġ inti. L-istess ħaġa, ġifieri jiena mhux l-ewwel darba jew it-tnejn waqgħet għal pressure biex inkun bħal sħabi, tifhem, inkun ħossni parti bħall-oħrajn. Fejn ikun hemm konverżazzjoni nkun nista' nkompli għax ibqa' qisek li titlef l-esperjenza u ma tkunx taf x'ħa tgħid fiha. Però għalkemm persuna huwa normali jaqgħa għal peer pressure l-importanti huwa li huwa jitgħallem, minn dak li jkun ġara wara, u jekk hemm bżonn nippoġġi bil-qiegħda, jgħid ara jiena nista' naffordja nixtri din il-ħaġa, jien ma naffordjax nixtri dik il-ħaġa, u hemmhekk irid jgħid ara mela jiena ħa nieqaf dil-biċċa xogħol mhux se nixtriha llum, forsi nixtriha l-ġimgħa d-dieħla, l-ġimgħa ta' wara, nġemm' għaliha. U timxi kollox pass pass, xi darba ħa tasal. Però again illi taqa' għal peer pressure ma naħsibx hija xi ħaġa ta' barra minn hawn, hija normali ħafna. Just trid titgħallem minnha u tgħid 'il quddiem ħa nżomm aktar sod, Fimtek, fimtek, li taraf minn qabel li probabbli dak li qed tikkommetti għalih ħajkun ħafna ikbar milli għax dan ħaġa li semmejt eh, suġġett specifically ta' tip ta' consumables. Ehm, dak il-ħin ma jidux bħala ma jidux ħafna flus. Eh, imma l-commitment li tħalt għalija huwa ħafna ikbar milli Interessanti immens, eh, napprezza, napprezza. Ehm, may I add something? Mija fil-mija, mija fil-mija.
Ehm, this thing which we're all mentioning out is

personal question, ara inti tiddejjaqx tirrispondiha. Tiddejjaq mill-idea li jekk inti ma mortx, il-konverżazzjoni ta' meta niltaqgħu ħa tkun fuq dak is-suġġett u inti ma tista' tikkummenta xejn fuqu, ma tistax tipparteċipa, ma tistax. I I listen a lot and so most of the time I end up hearing what they have and I end up maybe being devil's advocate or even just making something up and just it's easy to if you're able to it's easy to create a conversation if you're able to understand the concept. Fimtek, fimtek, all right, ġri, għal-laqas ma taffetwakx daqs, eh, daqs ħaddieħor. Tersanti, eh, kurjus mbagħad min eh, naraw forsi min jirrelata magħha u le. Ehm, nixtieq ftit eh, nitkellmu eh, u probabbli nkomplu nitkellmu fuq is-suġġett l-idea ta' credit cards, debit cards u cards ġol mobile, dan li nsejħulu plastic money. Ehm, irrid forsi nibda bik, Luka, fuq is-suġġett, ehm, ma nafx għandek xi ħsibijiet in terms of kif jaffetwa sewwa persuna jekk tjara xi ħaġa l-abilta tiegħu biex jixxiha. Le il-fatt li għandek eh, credit card, debit card sejħilhom li trid, ovvjament hi iktar faċli li wieħed jonfoq għal xiex għax inti ehm, tara ċertu kumpanija anki fuq l-internet eh, kummerċjali issa eh, ilhom hemm somma mhux issa magħmlu iktar faċli buy with one click jgħidlek, jiġifieri inti tkun ġa daħħalt eh, dettalji kollha tiegħek, forsi minn xi ħaġa li tkun xtrajt qabel. U kemm ta' buttuna u xtrajta isek ovvjament ehm, xismaw kemm qiegħed f'supermarket u xrajt mal-ewwel, ma naqjad fuq l-internet ma qadx jitolbok terġa' tdaħħal l-indirizz u kollox laqqas xejn, just tafas buttuna u l-oġġett xtrajtu mal-ewwel. Ġieli anki tara ħafna nies jixtru affarijiet bi żball, pereżempju, mbagħad tqisek tajtu iv issa xtrajtu mhux ħa nikkanċella, qed tifhimni? Jiġifieri din il-buttuna li għamlu fuq l-internet hija perikoluża ħafna imma fl-istess ħin Dawn jafu x'qed jagħmlu, tifhimni, jafu x'qed jagħmlu u mhux qed jagħmluha għaż-żgħażagħ biss, qed jagħmluha issa għal kull ġenerazzjoni għaliex jafu wkoll li min għandu ċertu età u qed jagħfasha bi żball, they are aware li eħe, dik tista' tiġri imma ovvjament ma jimpurtahomx għax at the end of the day huma li interesshom li jdaħħlu s-sejf. Il-kunċett li qed inaqqsu anzi l-ammont ta' ħin li għandek biex tagħmel deċiżjoni. Napprezza l-punt, Luca, ħa nieħdu ftit Pawża qasira, ibqgħu magħna. Nilqagħkom lura fl-istudio fejn konna qed niddiskutu l-idea ta' debit cards, credit cards u anke li tħallas bil-mobile u devices oħra. L-istess mistoqsija fuqek, Jacob, ma nafx għandek xi ideat Le, żgur, hemm differenza kbira li tuża plastic money versus flus kontanti fil-kartiera tiegħek, dik li aħna ngħidulha l-antika. Tmur tixtri, tiftaħ il-kartiera tgħid orajt baqgħali 50 ewro. Xi kultant tgħid baqgħali ħamsa u tgħid fejn marret, kif ma baqgħetx hemm. Interessanti. Mingħajr ma trid inti tkun qed tixtri u tinsa xi xtrajt. Plastic money jagħmel l-affarijiet aktar faċli. L-istess, forsi tkun qed tinsa l-ammonti nieżlin il-ħin kollu jekk ma tkunx persuna intensiva li l-ħin kollu toqgħod tara l-accounts tiegħek online, min tista' tara l-figuri nieqsin, ara x'jiġri, ħa tonfoq aktar milli inti kellek pjanat. Debit cards mod, credit cards l-affarijiet għandhom konsegwenzi akbar għax inti tibqa' tnieżel f'dak li l-bank isellfek jew l-istituzzjoni finanzjarja ttik, dak il-credit limit, u inti tibqa' tonfoq. Mhux li ma nsemmux ukoll li l-credit cards ikollhom dawk il-benefiċċji aktar superjuri fuq id-debit cards. Biex iġegħluk iktar. Jekk mhux eżatt, jekk mhux reward systems, jekk għandek xi insurances, jiġifieri, u mbagħad dejjem tgħid u iva, issa nħallasha, il-paga tasal, issa noqgħod attent ix-xahar id-dieħel, u dik mingħajr ma trid tħaġġilek tonfoq aktar u aktar flus. Punt interessantissimu li probabbli bħala żgħażagħ napprezzaw inqas li meta qed tuża l-cash mingħajr ma trid qisek qed iżżomm budget f'idek. Daqshekk hu.
Ġifieri jekk inti qed tonfoq bil-card jew qed tuża xi ħaġa oħra, m'intix qed tara l-ebda bilanċ, so to speak, hemmhekk qed tara xi ħaġa li tista' tara b'għajnejk kemm fadal quddiemek li jaf tikkontribwixxi biex tkun iktar attent, konservattiv. Interessanti, interessanti immens. Ehm, l-istess l-istess mistoqsija fuqhom, ma nafx tiġ tibda inti fuq is-suġġett, Matthew. Ehm, for me, I'm a, I'm a miser. Call me Jeremiah Scrooge, I hate spending money. Uh, but the thing is, when it comes to spending money online, like,

Um, uh, the only time I get to use physical money because I love the feeling of using physical money. It's nice. It's playing Monopoly. Fintek, fintek. Li again, l-istess ideja li semma to be fair, eh, l-ideja li eh, għallin qasemmek għandek some sort of, eh, some sort of indication ta' kemm qed tonfoq. Għax għandek il-flus quddiemek, qed tara l-flus ta' ħaddieħor, aware għall-inqas ta' dak li qed tagħmel. Jiġifieri punt interessanti li semmejt li xorta fil-Monopoly jibqa' jintuża, ma nafx forsi joħroġ xi verżjoni li anke bil-kard tista' tilgħab. Xtaqt naqleb l-istess ħaġa fuqek Jan, ma nafx.
Mela, le, jiena li nħobb nagħmel personalment, Għax ovvjament bil-kard faċilment tħallas u kif edna il-flus ma taraħħomx tiżli. Eh, ġifri li nħobb nagħmel huwa li ikolli kont ieħor jiena fej nitfa' ċertu ammont ta' flus fih u ngħid dawn il-flus eżempju ħanżommhom għal affarijiet li li joġbu għalija, fint mhux bħal ikel għalija, affarijiet ta' gosti għalija. Allura ovvjament ehm, jekk kont

U infatti, ma nafx, forsi trid iżżid xi ħaġa fuqha Luca li metodi li taf li nistgħu nużaw semmejtu żewġ metodi pjuttost interessanti. Il-kunċett ta' catch ukoll oġobni. Ma nafx għandek xi żżid fuqha. Il-metodu li tneħħi l-flus biex ma tużahomx huwa metodu naħseb jiena importanti ħafna, anzi jiġifieri li għadu kemm qal Jan huwa essenzjali, anzi infatti noħodha fuq innifsi li jiena ma nqis lili nnifsi li nonfoq bl-addoċċ, imma xorta nagħmilha punt li isma' kull ġimgħa npoġġi ċertu ammont fil-kont għall-infiq ta' kuljum. Tgħidli għaliex ma taqbadx u tpoġġi ta' xahar sħiħ? Le għax l-effort li trid tagħmel li kull ġimgħa trid Iddaħħal in-new amount, ejja ngħidu four hundred euro ħa fil-ġimgħa. Sewwa, mela kull nhar ta' Sibt, pereżempju, ngħid ħa nitfa' four hundred euro. Għalxiex? Ħalli jekk dik il-ġimgħa partikolari sal-Ħamis spiċċawli, ma jfissirx li ħa noqgħod jumejn ma nikolx ta' ġifieri jew hekk imma konxjament naf li spiċċaw il-flus dik il-ġimgħa. U l-fatt li jkunu spiċċaw ħa tħossha inti, jiġifieri għandek l-emozzjoni li inti spiċċajt bla flus u għadu l-Ħamis u s-Sibt ħa ddaħħal iktar flus suppost, xorta nitfa iktar flus dik il-ġurnata għax ovvjament inti tittejx sewwa, imma l-fatt li inti aħna forsi bil-Malti tajt imma qed qisek qed issewwet lilek innifsek imma tkun trid tħossha biex tifhem xi tfisser. U iktar milli ssawwat, qed Qed tiddixxiplina, qed tiddixxiplina.
U qed tagħmel kontra qed jagħmlu huma ġifieri li kieku huma eh, l-kumpaniji ta' qed nuża mod mhm. ġenerali m'għamlu x'li jagħmlu biex iġaluk tonfoq iktar. Eżatt. Xorta kont tħossu dak l-uġieħ. Qed iġġibu lura. Eżatt. U eh, li sar diffiċli għax flus kontanti ok baqa' ma Mexjin lejn ħajja kemm kulħadd jaf li kemm jista' jkun qed innaqsu minnhom, jiġifieri dan 20 sena, 30 sena oħra min jaf. Qabel lanqas ikunu għadhom eżistenti il-flus kontanti, jiġifieri rridu nidraw bit-teknoloġija u biex nidraw bit-teknoloġija rridu nirbħu fuq it-teknoloġija eventually, jiġifieri diffiċli kemm hi diffiċli hemm bżonn element ta' dixxiplina biex nikkontrollaw lilna nfusna anki min hu aware ta' x'inhu jiġri. Ġifieri l-problema mhux biss fuq persuni li forsi mhumiex konxji tagħha, imma anki fuq nies iddixxiplinati u wkoll jaqgħu għaliha, inkluż jiena nnifsi, ġifieri m'għandix mhux ħa niddejjaq ngħid, tifhimni? At the end of the day ħadd mhu perfett lanqas jiena għalhekk għamilt din is-sistema biex kemm jista' jkun, iva, il-weġgħa li jiena spiċċajt mitt ewro inqas dik il-ġimgħa, ħamsin ewro inqas dik il-ġimgħa, Inħossha u nħossha dutiful, ħalli, forsi x-xahar ta' wara, il-ġimgħa ta' wara nara fejn nista' nirranġa jekk hemm bżonn nirranġa. U hemm element ta' kontroll fiha wkoll. Inti qed tiddeċiedi xi tħoss u għal xiex tħossu. Eżatt. Ħadd ma tiġi għal tħoss bil-mod tagħhom. Eżattament, eżatt.
Nixtieq inżomm l-istess idea fuq it-tfaddil. Jacob, nixtieq inkellem ftit lilek fuqha. Mela, punt li tifraħ huwa l-importanza li inti ma tużax metodu wieħed jew metodu ieħor, imma combination tat-tnejn. Ma ninsewx li xi kultant ġieli tmur tixtri xi mkien għall-mod kemm hawn ma jkollhomx l-aċċess biex tuża tħallas bil-kard, però hemmhekk qed jgħid ħa jkollok xi ħaġa żejda tal-flus biex tuża, però mhux li ma nużaw il-cash biss. Ara qed ngħid anke benefiċċji fuq prodotti oħrajn irridu narawhom, fiex ħin inti ssiefer bilfors, anke inti tevita l-flus minħabba xi currency exchanges li jkollok bżonn tagħmel. Però fuq biex inkompli mal-punt ta' Luca, eħe, dan huwa kunċett li jużaw ħafna financial advisors, nies li jagħmlu fuq il-finanzi, ġifieri dan il-kunċett ta' pay yourself first, kif ukoll li jsuġġerulek li inti forsi tagħmel standing orders, hawn min imexxi l-affarijiet hu kif jixtiequ, però hawn min jippreferi standing order u hemmhekk inti tkun qiegħed tkun strett miegħek innifsek, aktar iddixxiplinat miegħek innifsek fejn inti taf li l-paga dieħla u mill-ewwel ser ikollok ammont ta' flus minn dik il-paga li se jmur jiġi fis-savings jew inkella investit b'mod awtomatiku. Mingħajr ma trid hemmhekk inti tgħid ara jekk jiena rċivejt elf ewro paga baqgħeli ħames mija, ħa nara dawk il-500 kif ħa ngħix bihom. Ehm, Tittejx komdu ovvjament, però minn dawk il-500 l-ewwel tibda tnaqqas ispejjeż li inti jkollok, jekk għandek xi dejn, xi self, ehm, commitments li forsi jkollok xi sports jew hobby li inti taf għandek commitment fix-xahar li titton fuq X amount of money fuq dak il-sport. Ehm, u mbagħad dak li jifdal ikunu affarijiet għalik, jiġifieri affarijiet li aħna forsi ngħidu żejda, wants rather milli needs. Però le, huwa importanti ħafna li jkollok sistema, fil-verità m'hemmx waħda tajba, iżda sistema li inti ssib u taf li dik hi l-aktar sistema li tgħin lilek tħaddem flusek. Fhimtek. Issa, fuq das-suġġett imma hemm min jgħidlek isma', jiena ħa nibda nġemma' flusi. Meta nibda naqla' iktar? Sewwa, kunċett li ddiskutejna fil-passat. Din l-idea li meta naqli iktar imbagħad ikun worthwhile li nġemma. Sewwa, bħalissa m'għandix għalfejn naħseb fuqhom u meta nasal dak iż-żmien nibda nġemma kif suppost. Fil-prattika, ħafna statistiċi juruna li mhux hekk jiġri. Meta tispiċċa infatti tkabbar kemm qed taqla, xorta tispiċċa tonfoq u ma ġġemma xejn. Jekk tista' ttina ftit idea għax ix tiġri ħsibijiet tiegħek fuqha? Ara, l-ewwel nett, waħda mill-affarijiet huwa li inti tgħid mela l-paga tiegħi ammont ta' kemm żiditli b'ħames mitt ewro fix-xahar, u minflok noqgħod bilqiegħda u npoġġi u ngħid fejn ħa npoġġihom dawn il-flus, kif ser ninvestihom, kif ser inġa magħhom, nibda ngħid mela jiena nista' nibda naffordja nagħmel hekk. Nista' minflok pereżempju, eżempju, darba flok darba fix-xahar immur għand il-barbier nibda mmur darbtejn. Jew nagħmel servizz li jkun package aktar għoli minn dak li s-soltu nagħmlu fuqha. Ġifieri dik tkun hija kind of like xi ħaġa li aħna naqgħu għaliha. L-istess, tgħid, żied mela ħa mmur nixtri karozza ġdida u issa nissellef fuqha, mhix problema, għandi dak il-gap li qed jagħmel tajjeb għalija. Sewa. Ġifieri dik hija xi ħaġa tentazzjoni wkoll li ħafna nies jaqgħu għaliha. Però eħe biex iġġemma' aħjar tibda meta tkun żgħir, qatt m'huwa tard li tibda ġġemma', imqar b'ammont baxx. Ħafna prodotti li joffru istituzzjonijiet franzjarji jkunu fejn inti tkun flessibbli b'dak l-ammont li tibda ġġemma', jekk hux fix-xahar, fis-sena, fil-ġimgħa. Però dejjem tista' iżżid l-ammont tiegħek. Allura ħa nibda llum li għandi din il-paga u mbagħad la nikber, la tiżdied il-paga, jew inżid dak l-ammont jew inpoġġi ammont ta' flus f'xi ħaġa differenti. Jiġifieri importanti li dejjem at least tibda l-ewwel pass għax dak ikun diffiċli. Once li jkollok l-affarijiet għaddejjin imbagħad toħod għan-norma tiegħek ta' tgħid daqshekk għandi x'nonfoq. Fhimtek, fhimtek. U tibda tipprijorizza.
U infatti l-kunċett li mal ewwel jiġi f'moħħi, kemm hu faċli, u ma nafx x'taħsbu intom fuqha, kemm hu faċli biex ngħidu issa xi darba, sewwa, meta tnaqqli iktar sa xi darba nagħmilha, issa nibda. Dalwaqt, dalwaqt, nibqgħu sejrin hekk. Ma nafx intom kif tħossukom fuqha, hija hija faċli immens biex tgħidha, hija pjuttost anke tgħinek tħossok aħjar dak il-ħin għax tgħidtu le, m'għandix għalfejn inkwieta, xi darba ħa nibda nagħmilha. Nagħmluha għal ħafna affarijiet biss, mhux għall-flus biss nagħmluha din. Ma ma nafx intom tirrelatawx magħha speċjalment li għadna ovvjament iżgħar u ngħidu 'l quddiem f'idej 'l quddiem. Tifhem, jiena nħu minni jien minn dejjem kont daqsxejn aware anke meta kont għadni student u kont għadni eh, bl-istipendju. Kont eh, ngħid eżempju ħan warrab 20 euro ha, jekk għalajt 100 warrab 20 euro, u mbagħad naraw jekk hemm bżonn tini il-mami. Ġifieri. Ullum il-ġurnata he, eh, sirt dejjem Once li naqla' l-paga nitfagħha fis-savings u mbagħad il-problema li li ġrat li hija li jekk mbagħad żdiditlek il-paga ma trix tibqa' żżomm dak l-ammont ehm, ta' savings, ġifieri l-ammont inti importanti li jekk żidtlek il-paga żidu wkoll. Ehm, u dik dik jiena f'dik sib daqsxejn ta', ta diffikultà biex inżid l-ammont li nitfa' fis-savings. Għax awtomatikament nassumi li dak il-flus li ħajbda jidħol li huwa żejjed Il-budget ma nbidilx. Allura ħadd arah li, isma' tal-flus kollu żejjed, nista' nużah fi xi rrid. Fhimtek. Fhimtek. U l-istess idea fuqek, Betty, ma nafx x'taħseb. For me, I've always gotten used to saving, so I never had the issue of procrastination when it comes to saving money. I remember

Hemm ħafna tipi differenti ta' postijiet għall-inqas l-università ftit li niftakar eh, fuqu. Eh, niftakar ħafna postijiet kienu fetħu post ġdid, speċjalment għalhekk eh, biex toffri dat tip ta' ekel u toqogħdu hemm ma' sħabek. Ma fx inti issi biex diffiċli tibda tajt u lessa nirranġa hemmhekk nixxi minn hemm. Can I name can I say the name of the college or no? Mela, mela, bla dubju.
Because I go to MCAST.

Fimtek.
Imma punt interessanti ġviri minn min jispiċċa jixxi, kważi kważi jispiċċa walking advertisement u mhm. nnifsu. So għax qed jgħaddu qudiemek, ġej siħbek qudiemek qed għaller wieħu eh, xi xtrajt, eh, fimtek. In fact me and my friends we all steal from each other.
Biex iktar tikkontru biex fimtek. Fimtek. Eh, l-istess suġġett Luka, għal minu zazuħ, so għadu jiex mal-ġenituri, tiegħu u qed jgħid ismajna fil-prattiku kemm għandi bżonn flus mġemmgħin. Kif taħseb li għandha tinbidel it-tip ta' ħsieb li qed jagħmel biex jippjana għal dat-tip ta' affarijiet? Naħseb l-ikbar periklu taż-żgħażagħ li għadhom jgħixu mal-ġenituri hija li ovvjament għandek B'ħafna mill-każijiet il-kumdità li meta jispiċċaw flusek inti dejjem għandek is-sapport fil-maġġoranza tal-każi tal-ġenituri. Issa, xi ħaġa li huwa di diġà diskutejnija qabel li huwa nuqqas ta' litteriżmu finanzjarju hija li jekk inti tibda tfaddal u tinvesti meta tkun għadek żagħżugħ huwa l-aħjar żmien, anki jekk tibda bi ftit. Jiġifieri qed ngħidu anki sempliċiment 20, 30 euro fix-xahar. Kulħadd ovvjament kif inhu komdu għal xiex? Għax għandek iktar snin ċans li flusek ħaj kollu dak li aħna nsejħulu the compounding effect. Tajjeb, jiġifieri Sfortunatament ngħid li m'aħniex edukati biżżejjed fuqha allura mhijiex tort ta' ħafna żgħażagħ li mhux qed jagħmluha, mhux it-tort tagħhom. It-tort hija tan-nuqqas ta' edukazzjoni. Għax li kieku hemm iktar edukazzjoni fuqha, kieku jitgħemlu aktar nies u ovvjament inti tkun ġa bdejt tfaddal, tinvesti u by the time li tkun thirty, thirty five years old, whatever, sewwa, ħa tkun f'pożizzjoni ferm aħjar milli kieku ma bdejtx tfaddal jew tinvesti. Imma ovvjament irid ikun hemm iktar edukazzjoni fuqha u jiena r-rekomandazzjoni tiegħi liż-żgħażagħ huwa iva, ibdew imqar b'għoxrin ewro fix-xahar li fil-verità toqgħod taħseb għoxrin ewro m'huma xejn illum il-ġurnata, għax ħa tagħmel differenza kbira għal ħajjitkom 'il quddiem.
Semmejt punt interessanti li infatti ġegħlitni naħseb, l-idea ta' edukazzjoni. Meta tgħid edukazzjoni u tiddejaqx, eh, titkellem inti fuq Jacob ukoll. X'inhi, ġri li jiena ma nafx kif ma nafx kif nagħmilha, ma nafx kif ninvesti, jew ma nafx kif nalloka dak il-flus, jew x'taħseb li l-ikbar problema għalina żgħażagħ biex biex nifmu x'għandna nagħmlu? Jew il-kunċett ta' compounding kif għadt inti? Hi mistoqsija ta' habits ukoll. Sewwa, jiġifieri kif inkunu tlajna, tgħallimna mill-ġenituri, minn sħabna, whatever, jiġifieri dan biex insemmilek storja qasira, jiena kelli persuna qaltli isma' qaltli jiena nisma' ħafna kemm hu importanti li tfaddal imma jiena minimum wage ma jifdalli xejn fl-aħħar tax-xahar, x'nista' nagħmel? U ġabitni nsiet għidt, ma kontx naf x'ħa naqbad inweġibha, imbagħad saqsejtha mistoqsija għedtilha isma' għedtilha Ten euro jifdallek fl-aħħar tax-xahar? Għalt li ten euro nsib, għalt imma ten euro x'ħa nagħmel jiena? Għadt ara ibda warrab ten euro fix-xahar. U mbagħad kif tħossok komda żid magħhom forsi mas-sitt xahar hekk iżżid magħhom. Iltqajt mal-istess persuna xi erba' xhur wara u għattilha kif bqajt hemmhekk ma tantx kelli fiduċja li ħa tagħmilha tifhimni għax mill-reazzjonijiet tagħha l-ewwel darba li tqajt magħha kienet qisha mhux konvinta. Qaltli tajjeb, qaltli issa fil-kont qabel kien ikun żero, issa għandi erbgħin ewro, qaltli mhux talli komplejt talli ħa nżid issa għax qed inħossni ferm iktar tajba milli kont qed inħossni qabel. Jiġifieri għax bdiet. Għax bdiet, l-importanti li tibda. Interessanti immens, interessanti immens. Mela, ħa nkomplu niddiskutu dan kollu. Ħa nieħdu erġajna pawża qasira, ibqgħu magħna. Kom, lura għal-programm l-aħħar parti hawnhekk fej konna qed niddiskutu diversi suġġetti eh, u xtaqt forsi nisma' minn għandek Jacob. Eh, Matthew semma punt illi meta kien żgħir sewwa kellu l-ommu tgħinu, fetħitlu account għax ma jistax jiftħu ovvjament f'isimgħu, f'ismu, u għadna li kien savings account. Sewwa. U forsi għandek xi ideat għal xi ħadd li huwa f'pożizzjoni hekk, flok savings account, x'jista' jkun? Iva, mela, ovvjament, flok savings account, hemm ħafna diversi prodotti li wieħed jista' jmur għalihom. Alright. Waħda mir-raġunijiet hija li meta inti għandek savings account, ġifieri il-persuna mela hawnhekk f'dan il-każ kapaċi ġemma taf ġemma. Però forsi ma jkollix hemm biżejjed L-literacy hija ta' kif tħaddem il-flus tagħha u allura hemmhekk għandha tmur issaqsi lill-istitut finanzjarju li hija tafda f'pariri li jistgħu jtuha ħalli jgħinuha tkabbar l-ammont ta' flus li għandha. Semmejna l-compounding effect, però ħafna prodotti għandhom id-diversification, għandhom ukoll pereżempju l-cost averaging effects, f'dawn huma kollha prinċipji primarji ta' kif il-flus tiegħek tista' tkabbarhom. Flus ġol-kontijiet ma tieħux hemm minnhom allura inti xi trid jiġri? Għandek l-inflazzjoni, l-ħajja dejjem togħla, huwa fatt, il-valur tal-flus tiegħek qiegħed jiddiminixxi. Mitt-ewro tal-lum mhijiex il-mitt ewro li kienet għaxar snin ilu u aqqas aħseb wara x'għad tkun għaxar snin 'l quddiem. Jiġifieri dak huwa l-iskop għaliex wieħed għandu jħaddem il-flus tiegħu u mhux iżommhom hemmhekk. Ikollu emergency fund kif badna kif semmejna ftit qabel però dak li huwa żejjed naraw kif ħadd niddezzawh b'mod aktar intelliġenti nistgħu ngħidu. Imma kunċett interessanti li tkellimna fuq ħan komplu nitkellmu fuq I'm sure, l-idea ta' alla volja l-bilanċ baqa' l-istess. Sewwa, jekk qed tikkalkulah, jien naf, bl-ammont ta' trolleys li tista' timla s-supermarket, eżempju li ġieli semma Luka, naqas. Iktar u iktar l-importanza ta' l-investimenti kif jistgħu jgħinuk dak iż-żmien li l-flus huma rieqdin għat-tfal tiegħek meta jikbru. Daqshekk. Xtaqt forsi nikkonkludi ftit u nduru naqa' nitkellmu ftit fuq jekk xi ħadd sewwa jew forsi ma kienx qed jagħti każ iżżejjed, jew irid jieħu xi ħaġa waħda, jgħid isma' semmejtu ħafna kunċetti interessanti, imma x'inhi dik il-ħaġa li nista' niffoka fuqha? Kull wieħed minnkom u forsi nibda b'Luca, Iva, ara, l-lum tkellimna fuq l-infiq, l-infiq li ħafna drabi hija il-diskursa tal-li kull-jum nitkellmu fuqa fiex eh, nfaqna l-axħar sewa. U punt li nixtieq anki nirrikomanda l-udjenza barra, ehm, jekk qatt forsi ma studjajtu l-litterizmu finanzjarju u nixtiequ nkunu nafu iktar fuq infiq. Ehm, Ktib interessanti li sibt jismu The Art of Spending Money. Ġifiri, xaġa li meta rajt it-titlu għat art, ġwi hemm marti kif tonfoq il-flus. Huwa miktub mill-istess persuna li kiteb The Psychology of Money. Sewwa, ehm, Morgan Housel, u ktib interessanti ħafna. għax hija perspettiva differenti immens sewwa kif naħsbuha fuq l-infiq tal-flus jew xi ħaġa li nirrikomanda għas-żgħażagħ jekk ma jħobbux jaqraw anki forsi jisimgħuh ukoll illum il-ġurnata saret possibbli ħafna. U naħseb li minnu nistgħu nieħdu ħafna affarijiet, jiġifieri iva, l-emozzjonijiet li hemm wara u l-arti ta' l-infiq tal-flus, literally, ġifieri mhux ħajtikom rekomandazzjonijiet imma biex tifhmu aħjar x'inhu l-proċess għax meta wieħed jifhem jiena nemmen li jagħmel deċiżjonijiet aħjar. Fimtek.
Napprezza, Luka. Ehm, l-istess mistoqsija għalik, Jan.
Mela, eh, jiena Ifhem, ħaġa li nixtieq inżid fuq din, eh, forsi kun hemm xi ħadd barra li jieħu idea minn dak li nagħmel jiena biex ehm, fuq li tkellimna l-ewwel sewwa. Ehm, eżempju, jekk hemm xi oġġett noħodha minni li semmejt l-ewwel ġifieri ma rnexxilix inżomm magħha ġifieri din, però nippruva kemm jista' jkun inżomm magħha. Ehm, jekk hemm xi ħaġa li Eh, tħajjart minn sħabek, forsi tħalli dawk it-tlet tim taħsiba. Wara li għaddu dawk it-tlet tim, hemmhekk tkun ċert jekk eh, inti x'vera tridu dan l-oġġett jekk hux ta' użu f'ħajtek eh, jew inkella ġest ħaġa ta' dak il-moment. Fintek, kunċett li semmejna di aħbarna, forsi ma joġbokx, Luka jgħidilna 21 days Jafħaj kollok tistenna ftit iktar. Mux kont Hemm ħafna metodi differenti fil-liġi. Jina ta' 21 days sibda kom dammen.
Nitċajt ovvjament eh, dak li huwa konvenjenti għalik biex itik dak iż-żmien li għandek bżonn, kull persuna għandu bżonn ammont differenti eh, biex

Inti għandek xi żżid forsi mod differenti ta' ġri naf li qabża qabża kbira minn dak li semma. Imma imma Ġifieri biex nikkonkludi hemm l-importanza li wieħed jagħraf li jista' jbiddel il-mod ta' kif qed jonfoq il-flus tiegħu dak jew inkella ta' kif iġemmagħhom. Li forsi meta nkunu qegħdin nużaw social media nkunu kemm xejn aktar responsabbli u jekk hemm bżonn iva għamel l-unfollow l-unsubscribe biex tgħinek tkun aktar responsabbli bil-flus tiegħek. Ġifieri għalija persuna għandha tibbaġitja tagħmel dak li taħseb li huwa tajjeb għaliha u meta jkun hemm bżonn iva importanti tmur tieħu opinjoni ta' għand professjonista jaħdem f'dan is-settur ħalli tgħinu tiżviluppa l-mod ta' kif iħaddem il-flus tiegħu. Fintik, fintik. Eh, il-bqija napprezza il-punti ta' kulħadd, napprezza li ġejtu l-lum, mana, eh, konverzazzjoni għalija interessantissima. Ehm, nixtieq nirringrazzja it-tim tekniku kol ta' Net TV, ehm, kif ukoll lilkom, l-ispettaturi li tal-li segwejtuna. Eh, Namel appuntament ma'kom għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin,